Hemmä salam. Arada wideo goýupdym. Ýyly täze we arzan maşynlary nirden almaly diýip. Şo hakda Amerikan auksiony hakda, Kopart hakda. Diňe Kopart däl, başga-da auksionlardan maşyn alyp berýändiris. Her kim soraýa-da, nähilek almaly, uslowiýalar, wobşem, gaty kän sorag. Gelýär, her bir adama jogap berip ýetişip bolanok, düşüniň. Şoň üçin şu wideony men ugradaryn, kim sorasa, şu wideony ugratjak. Ine şu dost, şu ýerde hemme uslubiýalar diýip, men ugratjak. Şu wideony doly görüň, ünslüje-de diňläň. Başladyk. Maşyny göreli, bir krug ýöräs, kakras biziň medeniýet öýümiz bärde. Iň birinji berilýän sorag, Men nädip ynanmaly, pul bersem meň maşynym gelermi, gelmezmi? Şo soraga jogap, siz ynanýan adamyňyzdan zakaz etmeli. Mysal üçin, maňa ynanýaňyzmy, menden zakaz etýäňiz, başga birine ynanýaňyzmy, başga birden zakaz etýäňiz. Şoň üçin aňyrda bir belli bir jogap ýok dara şoňa, men size aýdýan, ynanýan adamyňyzdan diňe zakaz edip bilýäňiz. Häzir özüňizem Copartdan akkaunt açyp, Aňyrda puluny töledip zat edip ýaňky aktýuirdi edip içinde pul durmaly ştoby auksiondan oýnaňyzda içinde pul bolara içine pul salyp zat etseňizem bolýa ýöne bir zat da maşyny häzir alýaňa degimine görä alýaňda edil degmedik zat aljak bolsaň gaty bir gymmat onuň çalyk çuluk degen zat alýaň krel ina şu ýerde men goýjak öz alan maşynymyzy krel kapot çalyşmalylar bolýa aýrbaklar ýerinde obşam ýa şol tigir döwlen, to ýest tigir deşilen ýa şoň ýaly tigirinde bir zat bolan, şoň ýaly ýeňiljek degimli zat alynýar-da. Şonda düşünmeli siz. Maşynyň degimi nähili? Şol ýeňil degimmi, agyr degimmi, zapçastlary nähili? Ana şo zatlar siz düşünmeli. Edil özüňiz şoňa düşünýän bolsaňyz, özüňiz akkaunt açyp, özüňiz ýöne akkaunt açmak üçin bir giden öz kelle agyrylary bar. Ony özüňiz gyzyklanyp görüň, nirden nähili hasap dolduryp bolýar. Ana o zatlary özüňiz ediň. O zat barada däl bu wideo. Bu wideo imini şol maşyny zakaz etmek hakda. Onuň ýanky maşyny görýäňizä siz bilmeli haýsy maşynyň haýsy zapçasty nähilek. Häzir ony oňartmalamda, onuň häzir Türkmenistandan alanyňyz amatly bolup durmasynda. Käbir şoň ýalak bolýar, arada biri ýazýar maňa, Camry aldyk, men maňa Türkmenistan bahadan gymmat oturdy, şuň ýalak, şuň ýalak, remondyna bäş müň dollar çykdy diýýär. Hany win kodyny ugrat diýsem o taýda bolan zat ýok, krel kapot diňe bäş müň dollar. Wobşem sokupdyrlar dagy ony, Gowy ildiripdirler. Maňa ýaz ol birinji. Şuň ýalak maşyn alyp berýäňizmi? Hawa, 100 dollar alýas alyp berenimiz üçin diýip. Aýtdym bolin, şony gymmat görüp başga birinden sargapdyr. Olaram gowy diýip zat edipdirler dary, sokupdyrlar. Ondan o taýda men bilemok näme etmelisini. Men wapşe hiç kime jogap berýän däldirin. Biziň jogap berýän zadymyz diňe bizden zakaz etseňiz maşyny. Galan birinden ana plandan zakaz etdim, ondan puluny alyp bilemok, ony zat edip beräý. Şoň ýalak ýazýanlaram bar. Men oň ýaly zatlar bilen meşgullanamok, öz işim, öz aladam ýetik, bu wideonam görýäňiz garaňkyda çekip otyryn. Maksimalny gysga wideo etjek bolýan da şuny. Indi serediň, birinji soragyňyza jogap berdim. Nädip ynanyp bolýar? Soraşdyryp ideşdirýäňiz, görýäňiz ýa-da ynanýan adamyňyzdan zakaz edýäňiz. Boldy ana, şol meň jogabym, başga jogabym ýok. Indi ikinji, pul ýagdaýy nähili geçilýär? Maşyn auksiondan näçe alynýar-a, şo pul göni geçilýär. Auksiondan diýeli, ina biz kemri aldyk, kaýlandyr aldyk. Soňky ýadyma düşýänler, gaty kän maşyn alyndy-da, ýadyma düşýänleri aýdaýyn. Şo taýda bäş müň dokuz ýüzem näme bir zat alyndy-da. Bäş müň dokuz ýüz alyndy diýeli kemriniň, mysal üçin. Soň primernoý bäş-alty ýüz dollar komissiýasy bar, ol Kopardyň öz komissiýasy. Şoň çek çagyş çykýandyr, men bärde size hiç kimiň çegini görkezesim gelmok, sebäbi problema bolmasyn diýende, çek-de gün görkezilýär, maşynyň bahasy, komissiýaň bahasy, obşi summaň, itok diýip çykýandyr. Maziňizden zat alaňyzda iň aşakda zat çaşy çykýara. Şol çykýar. Ýagny o taýda hiç hili alajak zat ýok. Ondan soň bärde näzir ýaňky akkaundy Dubaýdan doldurdyrylýada. Ondan o taýgam ugratýaň tanyşdan bilişden kä wagt mudy ugratýaň kä wagt komissiýaly ugradýaň. Ondan şo komissiýanam al maşyn alyjyň özi çekýändir. Ondan daşaram ýüz dollar alynýa. alyp berileni üçin ýaňky ýüz dollaryň içinde siziň maşynyňyz alnyp berilýär, ondan daşary Dubaýda oňardylyp berilýär. Polny Türkmenistana gelip, tamožnydan eliňizi alýançaňyz ýanyňyzda bolunýar-da, siz bilen bile gidip tamožnydan ynha maşynyň zat diýip gowşurylýar-da. Maşyn öz adyňyza zakaz edilýär, şonuň üçin siz Türkmenistanda bolsaňyz öz adyňyza zakaz ediň. Eger-de siz başga ýurtda bolsaňyz, ejeňiziň, kakaňyzyň, doganyňyzyň adyna zakaz edip bilýäňiz, ondan soň uje Bärik gelensoň atdan at edäýmeli ol kyn zat ýok. Basyp berilende-de ýüz dollar pul alynýar oglanlar. Obşeýme zatdan daşary ýüz dollar, ýaňky ýüz dollaryň içinde-de aýtdym nämeleriň barlygyny. Isleseňiz siz Dubaýda özüňiz oňartsaňyzam bolýar adam tapyp, isleseňiz biziň tanyşlarymyzyň üstünde oňartsaňam bolýar. Olaram oňaryp bereni üçin-ä diňe maşynyňy alyp gaýdyp ýaňky seredip, zapçastlaryny zadyny alyp, hemme zady işini edeni üçin ýüz dollar alýarlar. Primern ýüz dollar hawa. Ondan daşaram ýaňky zapçastlaň pulla ussaň haky opşam şoň ýaly çyk rashodlary bolýar. Size gowy zat maşyn alýaňyza diýeli şu gün alty müň dollara kemri aldyňyz alty müň dollara kemri aldyňyz. Opşy özüňize oturjak baha aýdylýar. Şu wagt kemriler primerno On-on bir müň dollara oturýar özüňizi. Camry-lar, lese, iň prostoýy. Iň minimalny on-on bir gerekdir Camry almak üçin. Käbiri häzir aýdar, aý men dokuz müň oturtdym, ýene bir zat men sekiz müň, ol Dubaýda kireý edilip, motor korobka çalşylyp, op, şoň ýalak zatlaram bar. Oň ýaly arzan oturdylýan wagtam bolýar. Ýöne biz şu wagt imенно Amerikanyň auksionyny aýdyp berip otyryn. Ondan daşaram biz şu wagt ýadymda şu otyrka aýdaýyn. Dubaýdan paket maşynam alyp bolýandyr, mesele ýok, arkaýyn habarlaşyp bilýäňiz, zakaz edip berip bilýäs. Ondan has arzan oturdyp bolarmy diýip ýazjaklar bolar, nesibe. Käwagt dört müň dollara, üç ýarymada kemri alynýar, gowy. Normalnja. Häzir erbet degimli zady alamzok biz, näme üçin? Sebäbi häzir sen erbet degimli bir zat alsaň-da, sen zapçastda çykarýaň şo puly. Ýaňky maşyna dälä zapçaýsta. Zapçaýsta mugt dälä Dubaýda arzan bolanda-da mugt hiç kim size zapçaýst berenok. Ondan daşaram oňartma haky bolýar, soň bärik gelensoň obşam seretdirilýär. Şoň üçin lişni çykdaýjy bolýar. Erbet degimli zat alamzok. Maşyn haçan gelýär? Maşyn primerno çagadan dolundan bäri maşynlar primerno dört-bäş aýda gelýändir. Oňa biz belli bir garantiýa berip bolanok, sebäbi öň üç aýda gelýärdi. Soň Izraýyl diýdi, ol diýdi, bul diýdi, raketa atdylar, obşem uruş başlady-a, ondan soň bäş-alty aýa çekýändir, indi bäş-alty aý egilýär. Häzir bäş aý diýdiň, bäş aý on günde geldi maşyny falan diýip şol ýaly geçjekler, zakaz edip otur bak. Sebäbi ýola belli bir garantiýa berip bolanok, gebärek süýşeldi. Maşynyň gelýän wagty, bäş-alty aý, ynanyp bolýarmy, pul, ol zatlardan jogap berdim. Başga näme sorag bar? Kommentariýa dädin, jogap berjek, Ýöne gaýrat ediň şu watsapdan bara göni jaň etmäň maňa ýazyň men özüm jaň etjek size mysal üçin şu wagt wideo çekip otyryn men a sizem jaň edýäňiz meňem internetim açyk dur meň internetim pastoýan açyk dur şondan onuň öçürýäs ýa ýene bir zat ondan ýazýaňyz aý öçürdi ýene bir şoňňak zat diýmäň düşüniň ýekeje özüm bir giden iş edýän bir ýerde duramok da ýa stabilni iş dälä meňki düşüniň şoň üçin hemme wagt boş bolamok Şu wideonam çekindim sebäbi men hemme soraglara jogap berip ýetişemok ine edil aljak bolsa biri gelýä ýanymyza bärde göni gözüniň öňüne alyp berýäs mesele ýokdyr kä wagt maşyny bir oýunda alyp bolýa kä wagt maşyny bir aýlap kyrk günde alan wagtymyzam bar maşyny sebäbi nähili amatly wariant gözlenilýä häzir her kim alýa o taýdan ondan gowy zadyňam hyrydar kän bahada gymmatlaýa ýaňky sizede biz arzan alyp bermeli arzan alyp berjek bolsagam ýaňky ýalyk Gowja momente garaşylýar-da. Arada haýlandyr aldyk, haýlandyry primerno on bäş, ýigrimi gün aldyk. Soň bir sany tanyş oglanlar bar. Şoň kemrisini intägem alyp berip bilemok, kyrk gün boldy. Sebäbi arzanrak zat isledi, i gowjarak zat. Onuň şoňa görä gözlenýär-de. O-da her wagt gabat gelenok, şony ýadyňyzdan çykarmaň. Ondan öň agzalarymyzyň birini alyp berdim. Oňka göni iki günde alyndy. Nesibe-dä. Iki günde alynýan wagtam bar, bir günde alynýan wagtam bar, bir aýda, kyrk günde-de. Ana, şo zatlary ýadyňyzdan çykarmaň. Indi maşyn zakaz etmek üçin näme etmeli watsapdan ýazyň men yzyna özüm jaň ederin ýa ýazaryn ýa-da türkmen nomere göni jaň edäýiň nomerlem aşakda durandyr jaň ediň göni geliň bärik hökman gelmeli siziň özüňiz daşary ýurtda bolsaňyz bärde doganyňyz kakaňyz oglanlardan birini ugradyň tanşyňyz birini ugradyň bärde görkezeýin gözüniň agynda ýa-da hiç kim ýok bolsa hökman suratda depozit ugradýaňyz belli bir summa Sebäbi maşyn basylandan soň da häzir siz şu maşyny aljak men diýip maňa winko özüňiz ugratsaňyzam bolýar, men tapyp bersem bolýar. Hawa alaly dost şuny diýýän. Men şony basýan-a, şony men alaýmaly, hiç hili başga wariant ýok. Atmen etseň müň dollar ştraf bolýar. Camry-larda sekiz ýüz dollarmy şoň ýaly pul at, Highlander-larda müň, müň näçe dollar opşam ştrafy bar. Şoň üçin bir basaňdan soň boldy. Yza ýol ýok-da, alaýmaly. Şoň üçin hökman suratda şol hatýa-da ştrafyň puluny getirip gitýärler. Bizde köp alyp berýänlerimiz-ä possioanny klientlerimiz. Ondan daşary agzalarymyzdan hem gaty köp owlany alyp berdik. Soraşdyryp bilersiňiz, ideshdirin, hiç hil problem ýok. Maksimalny halal işlejek bolýas. Allamak niýetimizde ýok. Häzir biriňizi allap, müňçe auditoriýanyň içinde abraýyňy gaçyraryňa degerokda, düşünýäňizmi? Maksimalny halal işleýäs. Kime gyzykly bolsa, Amerikadan ýa-da Dubaýdan maşyn sargajak bolsaňyz, auksiondan, arkaýyn habarlaşyň, Ýazyň WhatsAppdan özüm jaň ederin mesele ýok. Ondan soňam ýaňky uslowýalar edil şo uslowýalara razy bolsaňyz jaň ediň ýazyň. Gaýrat ediň häzir maňa ýazýanlar bar. Meň maşynym gelsin onnoň pulyny berjek. Dostum sen maşynyň gelenden soň pulyny berjek bolsaň hana bazar gidýäň alýaň. Häzir hiç kim 100 dollar üçin On müň dollar, on ýigrimi müň dollar puluny ýatyryp, bäş aý, alty aý şo puly ýatyryp, saňa maşynyňy ynha dost diýip, üstüne ýüz dollar almaýar hiç kim. Her kim üstüne prosent bilen alýar. Köpräk alýar-da ýagny, düşünýäňizmi? Häzir köp satylýan maşynlar Türkmenistanda auksiondan alnan maşynlar. Ondan aňyrdan primerno on-ýigrimi prosent peýda görüp satylýar-da gelenden soň. Sebäbi bäş-alty aýlap ýaňky garaşylýar, obşa puluň durýar. Aý, karoçi, hiç kimiň puluny hasaplajak ýok, primerno aýtdym men size. Häzir auksiondan alaňyzda, primerno haýlandyrlar, kemriler size iki üç müň ýalak arzan düşýär. Müň dollardan başlaýar, üç müň dollara çenli primerno arzan alyp bolýar. Ýöne garaşýaňyz bäş-alty aý, şony ýadyňyzdan çykarmaň. Howlukdyryp, e, bol, resko ugratdyrmaly, meň toýum ýa öýlenýän, oň ýalak zat. Bolanok dary. Lodkada gelýär, ullakan gaýykda, gämide gelýär. Gelýär konteýnerde Amerikadan maşynyňyz Dubaýa düşýär, Dubaýda ýaňky oglany alyp gaýtýar, ondan soňam sere diýipjik bäri guradýarlar-da. Galanam näme sorag bolsa, oglanlar ýazyň kommentariýada, WhatsApp-dan ýazyň, ýöne maksimum hemme zady düşündirdim şu ýerde. Şu ýerde aýdan zatlarymy soraman gaýrat ediň. Birinji, pul nädip ynanyp bolýar? Ynanýan adamyňyzdan zakaz ediň. Ikinji, puly nähili geçmeli? Maşyn näçe aldyň, şo puly göni geçmelidir. Üçünjem, ýaňky näçe wagtda gelýär? Bäş, alty aý. Primerno şu wagt şeýle. Hemme zat gül ýalak bolsa, öňki ýalak ýene üç aýda gelip başlar. Boldy. Başga kak by sorag ýokmyka diýen iň esasy soraglar şo kopart barada, auksion barada. Hemem Lýuboý wagt ýadyňyzdan çykarmaň. Bärden arzan alyp bolýar. Häzir aňyrdan wapşe degim ýok, has gowy zadam alyp bolýar, gymmat. Bärden gymmadam düşýän wagty bolýandyr, ýöne köp adam şoň ýalygam edip alýar. Aňyrdan-aý sürülmejek zat bolýar ýa bir iki ýüz, üç ýüz kilometr geçen zat, şoň ýaly zatlaram satylýar. Oň ýaly zadam auksiondan tapyp bolýar. Wapşem auksiona goýulýan maşynlaryň bary satylýar, şu taýda auksiona galýan zat ýok. Galanynam kopart diýip prirlaženiýe bar, açyň, Giriň içine görüşdiriň özüňize gerek maşynlary. Iki müň ýigrimi ýigrimi bir modeller zakaz edýänler. Diňe iki müň ýigrimi ýigrimi bir, iki müň on dokuzam zakaz edýän däldir şimdi iki müň ýigrimi ýigrimi bir minimum. Has gowusy iki müň ýigrimi iki ýigrimi üç zakaz ediň. Rastamoşka arzan düşýär. Ýene bir zat, bu iň soňuna çekdim muny, häzir wideonyň ortasyna goýjak. Serediň, Tamožnydanam alyp bolýandyr. Tamožna baryp göräýiň, gelýän maşynlar bolýar, Türkmenistana täze gelen maşynlar, i eýeleri köpüsi satýar, şonuň üstüniň peýdasyny görseňiz. Ana şo taýdanam arzan alyp bolýar. Edil arzan alyp bolýar diýemde, Kopartdan arzan däldir. Sebäbi olar uje Kopartdan aldylar, garaşdylar bäş-alty aý, maşynlary geldi, şo taýdan öz peýdajygyny görýärler-de, satýarlar. Kime gyzykly bolsa, laýfhak diýsegem bolýar bu. Mary Tamožna baryň, bir giden maşynlar gelýär günde. Barýaňyz, görýäňiz, eýesi bilen düşünişýäňiz. peýdajygyny berip, alyp gaýdýaňyz. Ana, oň ýaly sada edip bolýandyr. Ýöne ol kopartdan, auksiondan alanda gymmadyrak düşýär, ýöne siz bäş-alty aý garaşaňyzok, maşynyňyz uje gelen bolýar, düşdüňiz. Ana, şuň ýaly wideo boldy, oglanlar. Maksimalny size peýdaly wideo bolandyr diýip pikir edýän. Hemme soraglaryňyza jogap berendirin diýip pikir edýän. Laýk, kommentariý goýuň, dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Kime gyzykly bolsa-da bilýäňiz nireden habarlaşmaly. Iň esasy zadam janyňyz sag bolsun, galan zat bolar.